Essalawmaleýkum hemmäňize hoş geldiňiz biziň zoomumyza. Şu günki geçirjek gepleşigimiz bilim barada. Ondan öň gysgaça şu hepdede Wenada Awstriýada biziň wekillerimiz gatnaşdy ýygnakda OBSE-iň ýygnagyna. Şo barada Nurhayat Çaryýewiç gysgaça bir gürrüň berseňiz. başysyna. Öňem bir Oboseýe barada gürrüň geçiripdik. Ýaňky Warşawada her ýyl ýyllyk bir uly konferensiýa geçirýär Oboseýe. Onda şu ynsan haklary barada hemme temalar, ýaňky diňe ynsan haklary däl, saýlaw meselesi, metbugat meselesi, aýallar meselesi, Sanasaň sowaby bar diýen ýaly bir mesele bar bolsa seredilýär. Iki hepde dowam etýär. Ony öň gürrüň beripdik. Ýöne ýyl ýylyň dowamynda her her ýyl iki üç gezek bir konkretno bir temany alyp şo tema seredilýär. Ine şu apreliň ýaňky ýigrimi iki ýigrimi üçünde üçünji aprelde ýaňky bir tema NPO diýerler, olar hökümede bagly däl guramalar, ynsan haklary goraýanam bolsa, başga meselelere seredilýänem bolsa, NPO esasy ýaňky oppozisiýa däl-de NPO. Şonuň üçin bu gaty wajyp mesele, gaty gerek mesele. Näme üçin diýseňiz, ýurduň içinde şu hökümede bagly däl guramalar ýok diýsegem ýalňyş bolmaz. Hemmesi hökümet bilen bagly. Ýaşlar bolsun, aýallar maşgalasy bolsun, aý, hemme bir adyny tutsaň, hökümet bilen bagly. Hökümede bagly däl guramalar Türkmenistanda ýok. Diňe ýurt daşynda. Olar ýaly başga-da döwletler bar. Ýöne umumy ýurduň içinde şolar ýaly guramalar bolaýanda olara nähili hereket edilýär. Näme ýurt daşynda şolar ýaly guramalar bolanda, olaň ýagdaýy nähili, olary nähili basylýar, hem başga-da nähili problemalar bolýar diýip şolar ýaly meselelere seredilýär. Ýöne soňky ýyllar dogry Ýewropada esasy üns Ukraina berilýär. OBSE-de ýygnagyň togsan prosentini diýsegem ýalňyş bolmaz, esasy Ukraina bile bagly geçirdi. Ýöne onda-da oňa bagly seretmezden biziň wekillerimiz Anna Durdy, ondan Farid, olar çykyş etdiler, umumy Türkmenistanyň ýagdaýyny, NPO-nyň işgärlerini Türkiýä goýbermedikleri sebäpli, Täjiguluna gidende goýbermediler, ýa aeroportdan yzyna ugratdylar, ýa bolmasa Nha Açilowany Ženewa etmeli özünem gyzynam çykarmadylar. Şo meseleler barada Gajiýew aýtdy. Onnoň Faridem umumy gören bolsaňyz saýtynda öňräk opublikować etdi, Orsýet Faridiň saýty ýa statýasynda halkyň arasyna palta atýar diýip, şoňa meňzeşiräk bir hereket etdi Orsýetiň Daşary işler ministrligi. Näme üçin diýseňiz, şol bilt satmak meselesi, reýsleri kesmek meselesi, Aşgabat, Moskwa. Şony hakykady aýdanda, ol Orsýetiň hem günäsi ýok, ýöne näme üçindir Orsýet hereket etdi. Orsýet üçin nähili täsir boldy? bilemok, ýöne bu hemmesiniň sebäbi Türkmenistan ahyry, Türkmenistan problema döretýär, wiza meselesinde-de, uçaklar meselesinde-de, şoň üçin şo meseläni aýtdy, şular ýaly problemalar döredilýär diýip. Ýöne umumy aýtsak, soňky döwürler şular ýaly ýygnaga Türkmenistanyň wekillerem gatnaşyp ugrady, ýaňky ilçihanaň işgärleri. Ýa ilçiň özi, ýa ilçihanaň işgärleri ynha, Warşawadaky ýygnaga ilçihana ilçiň özi gatnaşdy. Bu düýnki geçen ýygnakda çhanaň bir işgäri gatnaşdy. Ýöne öňküler ýaly bir oppozisiýa bolsun, NPO bolsun, olaryň wekillerine bir agressiw derejenoklar. Indi has rahat. Özlerem çykyş etdi. Çykyş edenlerinde-de öňki-soňky goýulan mesele barada tanap gysga gürrüň berip, ýöne umumy käbir Türkmenistanyň adresine aýdylýan zatlar dogry däl. Ol ýöne kiçi dilden bärde aýdylýan meseleler. Hakykatdan olar ýaly faktlar Türkmenistanda ýok diýip, şeýdip özlerini aklajak bolubam aýtdy. Ine gysga aýtsak şular ýaly, belki Annadurdy goşmaça ýene bir zatlar aýdar. Meň aýtjagym şu zatlar. Sag boluň. Sag boluň Nurhöt Çaryýewiç. Bu çykyşlary barada nähili geçeni barada biziň YouTube kanalymyzda wideolar bar şony görüp bilersiňiz. Annadurdyň, Faridiň çykyşy, onsoň resmileň beren jogaplary,

size diňlemäge şu wagt mümkinçilik döredip bileris. Salam hormatly ildeşler, söz bereniňiz üçin köp sag boluň. Menem öz gezegimde öz bilim alan ýyllarym Nyýazow režiminiň, Nyýazow syýasatynyň döwrüne gabat gelipdi. Birazajyk Nyýazow döwrüniň bilim ulgamyndan size gürrüň beresim gelýär. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Türkmenistan garaşsyzlyk alany bäri ýurduň bilim ulgamy yzygiderli pese gaçmaga başlady. Türkmenistanyň Bilim ministrligi Saparmyrat Nyýazowyň togsanynjy ýyldan soň ýurduň daşynda alnan ähli uniwersitet diplomlaryny ýatyrmak we şeýle diplomlary eýeleýänleri döwlet gullugyndan çykarmak barada buýrugyny ýerine ýetirmäge başlady. Bu buýruk şol döwürde bilim pudagyna täsir edýän kararlaryň iň soňkusy bolup, türkmen talyplaryna we dowam edýän hünärmenler toparyna agyr zarba urdy. Bilim ulgamynyň mundan beýläk-de pese gaçmagy ahyrky netijede Türkmenistany durnuksyzlaşdyrdy. Nyýazowyň alyp baran syýasatlarynyň netijesi üýtgeýän dünýäniň kynçylyklaryna jogap berip bilmeýän howply, ýapyk, bilimsiz nesliň döremegi boldy. Bu näçe uzak dowam etse, ýagdaý şonça-da erbetleşdi we döwletiň içerki gapma-garşylyklarynyň çökmegine getirdi. Hususan-da, Nyýazow Russiýanyň we rus diliniň täsirini çäklendirmek isleýärdi. Soňky bäş ýylda ýurtdaky rus dilli mekdepleriň hemmesi diýen ýaly ýapyldy we iňlis we rus dillerini öwrenmek maksatnamalary çynlakaý azaldyldy. Şol wagtlarda uniwersitetlerde mugallymçylyk diňe türkmen dilinde kabul edilip başlandy. Bu bolsa türkmen dilini erkin bilmeýän professorlaryň we talyplaryň okuw jaýlaryndan kowulmagyna getirdi. Şol wagt daşary ýurtdaky uniwersitetlerde okaýan talyplar üçin Nyýazowyň daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmezlik karary çynlakaý zarba boldy. Daşary ýurtda okaýan we diplom almak üçin köp zähmet çekýän talyplar indi edýän tagallalarynyň netijesizligine düşünip başladylar. Nyýazowyň alyp baran syýasaty sebäpli, daşary ýurtda okaýanlaryň Türkmenistana gaýdyp gelseler ýalňyşlyk goýberiljekdigi aýdylýardy. Daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ähli türkmen talyplary indi öz ýurdunyň daşynda iş gözlemeli bolýardylar. Çagalar henizem sowet döwründen galan okuw kitaplaryny we gollanmalary ulanýardylar. Paýtagtyň daşyndaky ähli mekdepler birinji sentýabrdan birinji noýabr aralygynda ýapylýardy. Sebäbi, okuwçylar pagta hasylyny ýygnamak üçin meýdanlara ugradylýardy. Soňky ýyllarda Nyýazow režimi okuwy on ýyldan dokuz ýyla çenli azaltdy we zerur däl hasaplaýan sapaklaryny, şol sanda daşary ýurt dilleri, şekillendiriş sungaty we bedenterbiýe sapaklaryny meýilnamadan ýok etdi. Iki müň birinji ýylda Nyýazow adaty mekdep okuw meýilnamalarynyň ýerine Derek, Ruhnama, Ruhy görkezmeler baradaky golýazmasynyň öwrenilmegini hödürledi. Bu ädim hakykatdanam bilim ulgamyny syýasy propagandanyň guralyna öwürdi. Nyýazow kitabynyň birinji baplarynda Ruhnamada halkyň, akyllaryň, amallaryň, umytlaryň we däp-dessurlaryň işleriniň ýygyndysyny öz içine alýandygyny düşündirýärdi. Ruhnama sözüň doly manysynda ýurtdaky mekdep bilim ulgamynyň ornuny tutdy. Bu ählumumy kitaba öwrüldi. Nyýazow administrasiýasynyň maksady çagalara bilim bermek däl-de, eýsem, propagandany mejbur etmek we çagalary syýasy režimi tankytlamak ukybyndan mahrum etmek boldy. Nyýazow režiminiň mugallymlary özlerini peýdasyz duýýardylar. Mugallymlaryň köpüsi aýda şol wagtlar altmyş amerikan dollar töweregi aýlyk almak üçin birnäçe aýlap garaşýardylar. Okuw esbaplary we klas otaglaryny bejermek üçin öz jübülerinden pul tölemegine mejbur edilýärdiler. Bu ulgam häzirki güne çenli dowam edýär. Paýtagtyň daşyndaky mekdepler sowet döwrüniň könelişen binalary. az sanlysy gyzdyrylýar ýa-da suw üpjünçiligi ulgamyna birikdirilýär. Iki müňünji ýylda bolsa başga bir karar bilen Nyýazow ýurtda işleýän mugallymlaryň sanyny azaltdy, bu bolsa sapaklaryň köp bolmagyna sebäp boldy. Iki müň üçünji ýylda Nyýazow ýokary bilimiň mugt bolmajakdygyny aýtdy. Bu bolsa şol wagtlar uniwersitetlere girmegi hasam kynlaşdyrdy. Iki müň dördünji ýylda Türkmenistanda orta mekdepleri gutaran ýüz ýedi müň adam iş bilen baglanyşykly düýbünden çözüp bolmajak mesele bilen ýüzbe-ýüz boldular. Olarda diňe bir mümkinçilik bar, işe gitmek. Sebäbi indi diňe hünäri boýunça iki ýyl iş tejribesi bolanlar uniwersitetlere girip bilýärdi. Ýöne iş tapmak ähtimallygy ýokdy. Iki müň iki, iki müň üçünji okuw ýylynda Nyýazow syýasatynyň bilim özgertmeleriniň bir bölegi hökmünde türkmen uniwersitetlerine girmek üçin hökmany şert bu hünärde iki ýyllyk iş tejribesiniň bolmagy baradaky düzgün kabul edilipdi. Emma hakykatda mekdebi gutaran adamyň iş tapmagy mümkin däl diýen ýalydy. Umydyny üzüp mekdebi gutaranlar hatda iki ýyllyk iş tejribesi bolan iş kitaplaryndaky ýazgylary galplaşdyrmak kararyna gelipdiler. Ýöne Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligine şol wagt her bir dalaşgär tarapyndan berlen resminamalaryň dogrulygyny barlamak tabşyrylypdy. Uniwersitetlere girýänler bilimiň hiliniň mümkin bolmajak derejä düşendigini görýärdiler. Bir wagtlar Türkmenbaşy çäksiz paýhasy bilen uniwersitetiň okuw meýilnamasynda peýdasyz sapaklaryň köpdügine karar berdi we okuw ýylyny iki ýyla çenli gysgaltdy. Şondan soň uçurymlar iki ýyllyk amaly okuwa geçmeli boldular. Hünär okuwy bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýyldan bäri okuw meýilnamasyna girizildi. Orta mekdep okuwçylaryna hödürlenýän hünärleriň sanawynda hünär taýýarlygynyň elli ýedi ugry bardy. Hödürlenýän hünärler tikinçi, haly öndüriji, daýhan, traktor sürüjisi, dellekçi we beýlekileri öz içine alýardy. Şeýle okuwyň aklawjy mugallym ýa-da lukman bolmak isleýänler üçin az peýdasy bardy. Mekdebi gutarandan soň uçurymlar hiç kime mätäç däldigini bilýärler. Zähmet bazary eýýäm şol bir hünärli, ýöne has köp iş tejribesi bolan talap edilmedik hünärmenler bilen doldy. Işsizligiň ösmegi gurluşykçy, garawul we kiçi lukmançylyk işgärleri hökmünde harby gulluga çagyrylanlaryň erkin zähmetiniň giňelmegi bilen hem ýeňilleşdirildi. Daşary ýurt diplomlary indi Türkmenistanda ykrar edilmeýänligi sebäpli, öňki SSR-iň beýleki döwletlerinde türkmen ýaşlarynyň ýokary bilim almak mümkinçiligini kesdi. Şol wagtky uçurymlaryň uniwersitetde okamaga hukugy ýokdy, sebäbi iş tejribesi ýok, Russiýada ýa-da Gazagystana okamaga gitmekleriniň manysy ýok, sebäbi beýleki ýurtlaryň diplomlary ykrar edilmeýärdi. Bilime elýeterliligiň şeýle çäklendirilmegi Türkmenistan üçin betbagtçylykly sosial netijelere getirdi. Türkmenistanyň ýaş neslini bilkastlaýyn samsyklyga öwürdiler. Şol wagtky bilim ulgamyndaky ähli özgertmeler ýurtda bilimiň hiliniň peselmegine gönükdirildi. Türkmenistanda şol wagt sowatlylyga garşy göreş bardy. Taňryýalkasyn Bahar taýýarlap berdi. Wideonam ýene bir aktiwistleriň biri taýýarlap berdi. Eger eşiden bolsaňyz, gysgaça Nyýazow döwürdäki bolan bilim Sistemanyň ýagdaýyny görkezjek bolup çalyşdyk. Soň Berdimuhamedow prezident bolanda hemmetaraplaýyn basyş edildi. Ýene-de on ýyllyga, on bir ýyllyga okuw derejesi galdyrylar ýaly, soň institutyň nemesinem möhletini köpeldiler ýaly. Muňa bu basyşa Hem oppozisiýa, hem prawzaşitnikler, hem aktiwistler, hem žurnalistler, dogrusyny dogry aýtmaly, hemmesi gatnaşdylar. Şu, şonuň netijesinde bilim sistemasy ýene-de öňki nämä getirildi. Mundan başga, diplomlar barada eger eşden bolsaňyz, dünýäde belli institutda gutaran bolsaňam diplomyň, şol ýaly Kembrij, beýleki nemeler bolsa-da, ykrar edilmedi Türkmenistanda. Onam täzeden basyş edilip, ykrar ediler ýaly edildi we beýleki beýleki pluslar bar. Ýöne muňa garamazdan birnäçe kemçiliklerem bar gynansakda. Şo barada beýleki syn eden bolsaňyz, beýleki analizleriňiz bar bolsa, Şu mekdeplerde işlän mugallymlar bar, institutda işlän mugallymlar bar. Şolaň synyny žurnalistlaň, aktiwistlaň, özüňizem şu mekdepde okap gutaran aktiwistler, şuňa gatnaşsaňyz has gowy bolar. Soňky wagtda bile eşden bolsaňyz, Okuwçylaň elinden smartfonlaryny alyp otyrlar, polisiýany goşup mugallymlar, direktorlar we beýlekiler. Onsoň soňky wagt eşiden zatlarymyz olimpiada nähili geçirilýär, her hili kemçilikler bilen geçirilýärmişin. Mundan başga iň soňky Azatlykda habar geldi, hatda Mekdepleriň naharhanalarynda berilýän çagalara, studentlere berilýän naharlary örän gymmatmyşyn. Şo sebäpli studentleriň ýagdaýy ýok naharlanmaga. Mundan başga beýleki nemelerem bar, daşary ýurtda okaýan, ýaňky wideoda görensiňiz. Russiýada, Kazanda, beýleki ýurtlarda okaýan studentleriň suratlary bar. Olaňam ýagdaýy aňsat däl. Okuwyň daşynda gijesine işlemeli bolýarlar, sebäbi Türkmenistandan ugradylýan puly haçan görseň ýa azaldýarlar, ýa kemsidýärler, ýa-da käwagt ugradyp hem bilmediler ene-atalary. Şu barada bir gürrüň etsek, has giňişleýin temany açyp bileris. Başysyna bärde Reýmberdi Kurbanow bar. Ol Türkmenistanda hem mekdepde işläpdir, hem ýokary okuw jaýda işläpdir. Eger öz tejribäňi bärde paýlaşyp bilseň, has gowy bolardy. Başysyna Reýmberdi. Salam ildeşler. Howwa men Iki müň on sekizinji ýylda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň Tebigat bilimleri we matematika fakultetiniň himiýa mugallymçylyk bölümini tamamladym, bäş ýyl okadym. Esasy kemçilikleri şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Ýokary okuw jaýlary o döwür Bolon okuw sistemasyna, Türkmenistanyň bilim sistemasy ýokary okuwy Bolon okuw sistemasyna girenokdy. Soňky ýyllaryň dowamynda Bolon okuw sistemasyna girizildi. Magistratura, bakalawriat diýen bölümler açyldy. Hawa, olar o barada-da biraz durup geçerin. Mümkin boldugyndan bir gysgaçarak, ýöne maglumat beriji hökmünde bir bir maglumat bir informatiwnyý diýeli-de, bir informatiwnyrak ýagdaýda gürrüň berjek bolaryn. Biz okan döwrümizde bäş ýyllyk spesialitet bölümi bardy. Ondan soňam sowet döwrüniň tejribesi ýatyrylmady. Bäş ýyl okuw gutarandan soň hökman suratda iki ýyl sen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýa-da haýsy bir ministrlige berkidilen uniwersitet bolsa şol ministrligiň gözükdiren ýerine ugradylan ýerine birikdirilen ýerinde iki ýyl işlemeli. Ondan soň diplomyňy almana hakyň bar. Diýmek, ýokary okuw okanyňdan soňam ýedi ýyl ömrüňi harçlap diplom almaly bolýar. Men iki müň on üçünji ýylda okuwa girdim, iki müň on sekizde gutardym gyzyl diplom bilen. Ýöne hakykatyna seredende diplomyň gyzyl boldugy ýa-da gyzyl bolmadygyň peýdasy-da ýok. Ynha daşary ýurtda aýlanyp ýörüs. Ondan soň iki ýyl öz gutaran mekdebime mugallym edip ugradyldym. Men özüm Lebap welaýatynyň birinji ýöriteleşdirilen zehinler mekdebiniň himiýa-biologiýa bölümini gutardym. Şo taýa mugallym bolup ugradylydym we iki ýyl şo taýda işledim. Ilki bilen Berdimuhamedowyň döwründen başlap bilim sistema biraz nähili üýtgedildi. Annadurdy aga bilen Täjigül gelneje biraz gowy üýtgeşiklikler bar diýip aýdyldy-da, ýöne men şu taýda siziň aýdanyňyz bilen ylalaşamok. Ol bir maska. Aslynda seredilende syýasat üýtgänok bilim babatda. diňe bir rus dilinde aýdyş ýaly maska goýuldy. Mysal üçin, hawa, elbetde, daşyndan seretseň, bilim sistemasy dokuz ýyllykdan on ýyllyga galdyryldy, ondan on bir, häzir on ikä geçirildi. Ýöne bir zada üns bermeli. Hormatly Arkadagyň Bilim ulgamyny ösdürmek şygarynyň astynda mekdeplere täze sapaklar girizildi. Ony-da bir özgerişikleriň, gowulyklaryň alamaty ýaly görkezjek bolýar. Ýöne onuň aňyrsynda nähili bilim babatdaky syýasatyň ýatandygyny men bir düşündirip bereýin. Mekdep okuwçy bir hepdäniň dowamynda otuz alty sagatdan kän sapak okamany hakyk. Otuz alty sagatyň daşyndan çykyp bilenok. Meselem, täze sapak girizilse, başga bir sapak aýrylmaly bolýar. Mysal üçin, iki müň on bäşinji ýyla çenli onunjy synp okuwçylar hepdede üç sagat himiýa sapagyny okaýardylar. Häzir onunjy synp okuwçylar ýöritele himiýa sapagyna ýöriteleşdirilmedik okuwçylar he himiýa sapagyny hepdede bir bir sapak okaýar. Salam şeýle depder ýaly. Sebäbi näme? onuň ýerine bolar-bolgusyz sapaklar girizildi. Elbetde, bolar-bolgusyz diýmekligimiň biraz kemsitme ýalam bolmagy mümkin. Ýöne şeýle sapaklar girizildi, o sapaklaryň ählisini birleşdirip bir sapak edip okadyp bolýar. Özüňi alyp barmak medeniýeti, jemgyýeti öwreniş, jemgyýeti öwrenişiň ýene bir pudagy girizildi. Matematika sapaklary kemeldildi, fizika sapaklary kemeldildi, takyk we tebigy ugurlar kemeldildi. Türkmen dili sapaklar kemeldi. Taryh sapaklar kemeldi. Ornuna diňe häzirki türkmençilik, onuňam aňyrsynda prezidentiň propagandasyny ýöretýän sapaklar girizildi. Diýmek, sen ony on ýyl et, on bir ýyl et, on iki ýyl et, tapawudy ýok. Ikinjiden, on ýyllykdan on bir ýyllyga geçmekliginiň aňyrsynda ýene näme ýatyr? On bir ýyllyga geçileni bilenem bar edilen zat Öňki on ýyllyk okuw sistemasynda kitaplar ikä bölündi diňe. Meselem, on ýyllyk okuw döwründen on bir ýyllyga geçende täze kitaplar çap edildi, onunjy klasda öňki kitabyň ýarymyny okaýar, on birinji synpda ikinji ýarymyny. Üýtgeşik ýeri ýok. Detallar barada biraz gürrüň berýän-dä. Şol şu bilim sistemasynyň ýok edilmegi şu detallarda görkezseň has hem aýdyň suratlandyryp bolýar-da, şu detallar barada gürrüň etseň. Ondan başga üýtgeşiklikleri mugallymlaryň işinde, mugallymlaryň häzirki döwürde mugallymyň bilimine, mugallymyň sapagy öwredip bilijilik pedagogik ukyplaryna seretmän, diňe býurokratik elementlere seretýärler. Hökmany suratda mugallymyň elinde konspekt bolmaly ýa-da žurnal doldurylmaly. Sapagyň, meselem, kyrk bäş minut bolýan bolsa, kyrk bäş minut böleklere bölünýär, şonuň üç minudy hökmany suratda syýasata üns bermeli. Seniň ýanyňda konspektiň bolmasa, barlagçy gelse seni ştraf ýazyp gitýär. Ol konspekt mugallyma geregem bolmagy mümkin, gerek dälem bolmagy mümkin. Meselem, maňa konspekt gerek däl. Men okadan döwrümde maňa konspekt gerek däl. Sebäbi şeýle bir sapaklar geçilýärdi, panorama sapaklary. Panorama sapak diýlende islendik bir mugallymy tutup, meselem, Baş bilim müdirliginden gelip, Mysal üçin, Gurbanow Reýimberdi, sen şu gün Palança mekdebe gidip panorama sapagyny bermeli diýlende, islendik bir synpa girip, islendik bir temadan sapak bermeli sen. Olam konspekt hökman däl, ol mugallymyň bilim başarnygyna seredilýär-de. Garaz, mugallymlaryň býurokratik işleri köpeldildi. Üstesine-de çäreler diýýär, basgy, durmuş aladasy bilen bilimiň hili peseldildi. gysgaçarak aýdylsa. Hem-de Türkmenistanda iň bir erbet ýagdaýyň biri olimpiadadaky diskriminasiýa. Näme üçin men ony diskriminasiýa, kemsitme diýip aýtýan? Näçe ýyllaryň dowamynda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşigi geçirilýär. Ders bäsleşikler gumanitar ugur boýunça, takyk ugur boýunça hem-de tebigy ugurlar boýunça ders bäsleşikler geçirilýär degişlikde özüniň et tapgyrlary bar, şäher diýdi, etrap, welaýat, döwlet derejesinde, gynansak-da, takyk we tebigy ugurlara degişli ders bäsleşikler geçirilende okuwçylar bölünýärler, mekdepler, meselem, takyk ugurlar aýratyn girýär sapba, aýratyn gatnaşýarlar, ýöriteleşen mekdebiňkiler, orta mekdebiňkiler aýratyn gatnaşýar. O diýmeklämi, meselem, ýöriteleşdirilen mekdepler göni welaýata gatnaşýarlar, döwlete çykýarlar, döwletde-de öz aralarynda ýaryşýarlar. Diňe ýöriteleşdirilen mekdebiň okuwçylary halkara derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmaga haky bar. Onuňam aňyrsynda Aşgabadyň mekdepleri ýatyr, Saparmyrat Ataýewiç-Nyýazow adyndaky zehinli mekdep mugallymlary ýatyr, olaryň özüniň mafiýasy bar içinde. O ýerdäki korrupsiýa ýatyr, olar barada gürrüň etseň gürrüň edip oturbermeli. Bu ýerde eýýäm sen ýöriteleşdirilen, sen orta mekdep. Orta mekdebiň okuwçynyň haky ýok. ýöriteleşdirilen haky bar. A biz bilişimiz ýaly ýöriteleşdirilen mekdeplerde elbetde belli bir derejede biraz ganymat okuw, bilim berilýär, ýöne ol mekdeplere esasanda sosial tarapdan ýokary gatlaga wekillen çagalar girýär. Hususanda men iki müň on üçünji ýylda şol ýöriteleşdirilen mekdebe giren döwrümde biziň synpda öz güýjüne giren ekzamen tabşyryp öz güýjüne giren bary ýogy ýigrimi bäş, ýigrimi prosent okuwçy bar. Ol men iki müň on üçünji ýylyň gürrüňini aýtdym. Ol bir tarapy. Ruhnama meselesine biraz gaýdyp gelsek. Nyýazow iki müň altynjy ýylda ýogaldy. Men şo döwür on ýaşymdadym. Ýöne bir zady üns çekesim gelýär. Men şony TikTok kanalymda-da biraz aýdyp geçdim. Biz hem Ruhnama döwrüniň nesli. Näme üçin? Sebäbi men on ýyllyk mekdebi gutardym. On ýyllyk, onunjy synpa çenli men mekdepde Ruhnama okadym. Onunjy synpa çenli, iki müň on üçünji ýyla çenli. Ol bir. Men instituda, ýaňky instituda okuwa tabşyran wagtymda men Ruhnamadan ekzamen tabşyrmaly boldum. Iki müň on üçünji ýyldan soň Ruhnama ýatyryldy. Diýmek, şol Nyýazow ölenden soňam on ýyl Ruhnama propagandasy bardy. Ruhnama ideologiýasy ýatmady. Diýmek Nyýazow öldi, ýöne şol zaşirmay diýýädä politehnologiýa üýtgetmedi, üýtgedilmedi. Politehnologiýa üýtgedilmedi. Adamlaryň beýnisine täsir etmek şol režime bagly, režime tabyn bolan aňyýeti ösmedik täze nesilleriň kemala gelmegine saklamaklyk poli näme syýasat alnyp baryldy. Ol bir tarapy bar. Ýokary okuw jaýlaryna gelsek, şu gije-gündiz men Seýitnazar Seýdandag Türkmen döwlet monçulyk instituty barada gürrüň etjek. Himiýa kafedrasynda kompetentni şol himiýadan başy çykýan mugallymlaryň sany gaty az. Hatda başga bir önümçilik edaralarynda laborant bolup işlän ýa-da Bütin ömrüne diňe mekdep derejesindäki himiýany okadan mugallymlar instituta alynýar. Olaryň esasy maksady seniň bilim derejäň däl, seniň okadyp bilijiň, okadyp biliş derejäň däl, pedagogik ukybyň däl. Sen diňe sistema loýal adam bol. Bar maksady şol. maddy üpjünçilik ýok. Mysal üçin, sen gowrak bir spesialist ýetirjek bolsaň, mysal üçin, Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň resmi saýtyna girip görsek, şu taýda bir üýtgeşik zat ýazylanok. Biraz biz aýtdy, biz diýýä, ekologiýa bilen meşgullanýarys diýýä, dürli hili himiki maddalaryň analizi bilen meşgullanýarys diýýä, soň bir ýönekeýjeräk bir ustanowkalaryň suratlaryny özem näl diýsem bir bolar-bolmazak edip, adamlar düşünmeýär diýip, ustanowkalary alyp, çatan bolup surata düşürip, ony ýalan näme propaganda hökmünde orta goýýarlar. Etýän işi ýok. Näme üçin? Sebäbi şol ugurdan başy çykýan adam ýok. Sapaklar okadylanok. Düýbünden sapaklar okadylanok. Ony hemmämiz bilýäris. Talyplar çärelere gatnaýarlar. Güýçli dress-kod sistemasy bar. Komendant sagady bar institutlarda, hususan-da, şu wagt Türkmen döwlet mugamçylyk institutynda giçlik sagat on dokuz nol noldan soň umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan talyplara daşary çyk çykmana goýanoklar. Ýa-da daň bilen gündiz sagat sekiz nol noldan gijä galyp hatara durmasaň gullukdaky ýaly postroýeniýe diýýärler saňa arza ýazdyryp ýatyrlar garaz. Türmä öwrüldi. Eger-de Sanasak sanabermeli-dä. Ýöne şu sistemadan nädip bir bir näliräk bir goşant goşup bolýar-da. Eger-de sen ýurduň bilim sistemasyny ösdürjek bolsaň, bilim ulgamyna kreatiw adamlar gerek. Kreatiw pikirlenip bilýän, konstruktiw pikirlenip bilýän, ýagny şol kritiki pikirlenip bilýän adamlar. gerek. Onuň ýaly aňly, düşünjeli, onuň ýaly dünýä garaýyşly adamlaram diňe erkin jemgyýetde kemala Şonuň üçin gysgaça biraz şu taýda şo barada aýdyp geçesim gelýär. Erkin jemgyýet bu bir adama erkinlik dörände özüniň islän ugruny saýlap seçip, şol ugurdan ösmeklik bilen häzirki döwre gabat gelýän bir gerekli adam bolup ýetişýär. konkurentosposobny diýilýär, bäsdeşlige mynasyp bolup bilýän adam bolup ýetişýär we özüniň kreatiw pikirlenmesi bilen özüniň edýän döredijiligi, döredijilik diýlende birew diňe bir sungat däl, meselem, aýdaly, men Ylymlar akademiýasynda baryp, meselem, ýag önümçiliginiň rafinasiýasyndaky alýuminiý oksidleriniň katalizatorlarynyň üstünde bir täze açyş etsem, meniň döredijiligim bolýar, meniň kreatiw pikirlenmäm bolýar, alan ylymym bilen. Eýýäm şonuň netijesinde gazananlarym Türkmenistanyň ykdysadyýetine täsir edýär, jemgyýetiň ösmegine täsir edýär. Bu bir progres. Ýöne häzir Türkmenistanda Dymyşlyk, rus dilinde aýtsak zastoý. Näme üçin edilýär? Bu bir diktaturanyň esasy elementleriniň biri. Sebäbi men öňem kän aýdyp geçýärdim. Şol Merk nämäniň Günorta Afrika Respublikasynyň uniwersitetinde ýazyk dur. Eger-de sen bir milleti ýok etjek bolsaň, onuň diňe bilim sistemasyny ýok edäýmeli diýilýär. Şonuň üçin men şol Aýtjak bolýan zadym, Berdimuhamedowlar häzir daşary ýurt guramalara, dünýä jemgyýetçiliginde özüni görkezmek üçin, Anha biz balon sistemasyna girdik, anha bizde magistratura bar, anha bizde aspirantura bar, anha bizde bakalawriat diýdi, ýene näme, soň çýuning programmalara gatnaşan bolýarlar, dürli stipendiýalar. Barysy-da ýalan. Onuň içinde ýek-tük Bir odarýonnyý, bir zehinli bir-iki sany çykaýsa, sistema onuň özüniň propagandasy, özüniň hyzmatkäri hökmünde ulanýar. Aslynda, aslynda çüýrük intelligensiýa basylyp ýatyryldy. Ine, Nurmuhammet Hanamow bilýändir, Nyýazow döwründe ýörüt şo döwür, men bir taryha seretdim-de, Türkmenistanyň taryhyna, postsowet ýurdunyň häzirki diktaturalarynyň taryhyna seretsem, şol sowet döwri ýykylanda,

Diktatura erkinlik gerek däl. Sebäbi hemmämizem bilýäs, Berdimuhamedowlar Türkmenistany özüniň şahsy bir biznes sentrine öwürdi, klany hemme ýeri eline basyp aldy, olara şol ýeriň aşagyndaky baýlyklar gerek. Ýöne men şu taýda diktatura ýüzlenesim gelýär. Bolýa diýeli diktatura, bolýa Berdimuhamedowyň režimi, sen baýajak, sen ogurlajak, sen doýaňok, sen açgöz. Bilýän. Ýöne sen biziňki ýaly, ildeşlerimiz ýaly adamlara bilim sistemasyna goşant bolsaň, mysal, rus, Russiýa, näme diýseňem bize seredende şonuň bilim sistemasy gowy. Kreatiw adamlar seni ýurduňa diňe bir gaz ýa-da nebitiň iňňesinde oturan bir narkoman ýaly etmän, şony bir belli bir derejede öňe sürýär, ýurduňa girdeji gelýär. Ýöne sen ony edeňok, sebäbi sen Berdimuhamedow kompleks, ol diňe kompleksi bar, ol diňe özi ökde, özi bilimli, özi ynha ylymlar akademiýasy, näçe sany medallary, zatlary bar. Ol bir gülki. Sag bol Reýmberdi, täze gelenlere Salowmaleýkum, hoş geldiňiz. Reýmberdi, birazrak nemäni düşünmänsiň? Biziň bellän zadymyz Öňki dokuz ýyllygy on ýyllyga getirene biz begendik. Hili elbetde hili. Hä, hawa. Hawa. Atamyrat elini galdyrdy, soň Ahmet, onsoň Bahargülem türkmen bilim sistemany beýleki ýurtlardaky sistemalar bilen analiz edip deňeşdirjek bolup menem bir çykyş edeýin diýdi. Baş üstüne Atamyrat. Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar. Ata-babalarymyzyň şeýle bir sözi bar. Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni ýykar diýip. Eýsem, şo müňüni ýykmak üçin Türkmenistanda, umuman, bilim ulgamynda nähili işler amala aşyrylýar? Häzir biz, ýöne Reý Merdikurbanow egindeşimiz mekdep sistemasy barada we ýokary okuw nemeleri barada, edaralary barada gürrüň berdi. Ondan has ir başlaýyn. Hatda, hatda çagalar bagynda Çaganyň beýnisine eýýäm Gebbelsiň propagandasy ulanylyp başlanýar. Şo metodika. Hatda TikTokda belki gabat gelensiňiz, kiçijik çaga gürledip otyrlar, Arkadagymyzyň jany sag bolsun diýip. Şo taýdan başlaýar propaganda. Indi ondan başga, ýaňky aýdyşym ýaly, Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni ýykar. Bilekden-de has güýçli bilimi güýçlendirmek üçin Türkmenistan hökümetiniň etýän birinji, meniň nukdaý nazarym boýunça, daşary ýurtdaky talyplara ograniçeniýe pul konwertasiýasynda. Ýagny, şolar gazanç üçin Başga ýerlerde işlemän doly bilimini alsa Türkmenistana gelse eýýam okan adam bilimli adam lýuboý bir soragy aspariwt edip bilýär şoňa garşy durup bilýär kejeleşip bilýär çekeleşip bilýär seniň şul aýdyp oturanyň ýalňyş aslynda bolmalysy şeýle diýip a haçanda gününi görmek üçin stroýkada işlese ofisant bolup işlese ýene ýene Oba ol eýýäm bilim almaýar, diňe diplom alýar, gaty kagyz alýar, ine okadym diýip boldy. Şoň ýaly massany uprawlýat etmek aňsat bolýar, sebäbi erjeşmek üçin bilim gerek. Erjeşýän adam gerek däl, ýagny rusçalap aýdanda nam ne nužny umny, nam nužny poslušny diýen o politikada ýöreýär Türkmenistan hökümeti. Indi mekdep sistemasyna gelsek. Mekdep sistemasyna gelsek, watandaşlar bir müň dokuz ýüz dogsan üçünji ýylyň üçünji maýynda täze bilim syýasatyny kabul etdiler. Şo taýda nämä seredildi? Kirilitsa, ýagny rus harplardan latinsa harpa geçmeli. Kitaplary istrblýat etdiler. Kitap ýok. Men şaýady şo döwrüň. Soň sapagyň dowamlylygy kyrk minutmy? Mugallym žurnaldan bar-ýok etdi. Gysgaça, tema soramana wagt gysga, ýetişip bolmaýar. Sorag berýär. Pelançaýewa ýa Pelançaýew gal ýeriňde, pelan pelan sorag. Jogabyny bilmedimi, nemesine belli awalýa. Tema soramagam şuň ýaly doska çykaryp, temany poluny aýtdyryp, ondan soň sorag berip ýok onuň ýaly. Näme üçin? Sebabi kitap üpjünçiligi ýok. Soň konspekti ýazdyrýa. Okuwçy ýazmaly okap aýtjak zadyny. Konspekti ýazandan soň mugallym temany gürrüň berýä. Şo bilenem sapak gutarýa. Ine şo döwrüň şaýady bolduk. Onda ýazan ýazýy, ýazmadyk ýazmy we üstesine-de esser dargandan soň bir döwür depder tapmagam problema boldy dogrusy watandaşlar. Şoň ýaly döwre-de gabat geldik. Depder üpjünçiligem kynçylyk boldy. Hatda şuň ýaly ýagdaýlar bolýar, türkmen edebiýatdan zatdan Krilitsada ýazylan zady depderiňe täze elipbiýde göçürmeli. O ýerde nähili beýnide sobraženiýa bolmasy gerek. Ýagny krilitsadaky harplary elipbiýe näme edip, göçürmeli. Şuň ýaly ýagdaýlara gabat geldik, umuman aýdylanda. Ondan başga, hatda şuň ýaly ýagdaýlar bolýardy, ine, biz okan döwrümizde Ine, predmete geçenden soň, üç klas okap, dördünji klasdan, bir gün bu mugallym zanaweska pul jemläp oturandyr, bir gün beýleki mugallym mebel üçin pul jemläp oturandyr. E, bir gün näme, bu klasy ýuwmak üçin diýip bedre gerek diýip, bedrä diýip pul nämediňler. Aý, hepdede hökman suratda iki gün pul bilen näme däýmeli, ine, pelan mugallymyň zanaweskasy üçin gerek ýa pelan mugallymyň bedresi üçin gerek diýip. Umuman, şuň ýaly ýagdaýlara-da gabat geldik. Ondan başga-da, häzir ýurduň içi bilen köp watandaşlarymyz bilen habarlaşýas. Bilemok, köp adamlar geň görmegi mümkin, mekdeplerde häzir ýaňy bellenilip hem geçirildi, bir-ä telefon gözleýärler. Telefon hem esasy maksat, ýagny okuwçynyň ünsüni bölýär, ýene näme? Ýok, aslynda şonuň telefonda vpn barmy? Haýsy? Döwlet tarapdan gadagan edilen saýtlardan ulanýar, peýdalanýar informasiýa üçin gözlenilýär diýip men düşünýän. Ondan başga-da watandaşlar geň görmegiňiz mümkin, geň görmegiňiz mümkin, soňky wagtlar Türkmenistanyň mekdeplerinde bitden zeýrenýärler. O bitleýän okuwçy gaty kän diýip. Hatda birnäçe kargoçy tanyşlarym bar. Şo kargo gidende-de, ýagny daşary ýurtdan Türkmenistana ýük ugradylanda, Gaty kän diýer soňky döwürlerde bite garşy ulanylýan ýaly şampundyr derman sabyn o şoň ýaly zatlar kän näme edilýär diýen. Bul nämeden döräp bilýär? Ýagny wagtly wagtynda şu çagany ýuwundyrmak üçin şu gury suwa ýuwany bir başga şampun bilen ýuwundyrmak bir başga şo şampun almana hojalygyň ýagdaýy ýetmeýänmikä ýa-da iýmit kaloriýasynyň pesligi netijesinde Parazitler ýagny şu bitler nemeler aktiwleşýemika bul näme soraga komentariýada jogap berersiňiz diýip umyt etýän.

Watan habarlar programmasyna görýäs. Elinde şuň ýaly bloknot, elinde ruçka, kelle aşak, şeýdip zat ýazyp oturandyrlar. Ine, şo fabrikanyň önümleri Watan habarlar programmasynda polny hem döwür, tehnologiýa, tehnika ösüp otyr. Zapisuýşi enjamlar bar. Näçe metr rastoýaniýada sesi zapis edip bilýän enjamlar bar, ýok, emma ýok, eliň bilen. Oba ýazup almaly. A näme o ýerde şuny ýaly bir sorag ýüze çykýa. Hemme oturan adamlar tupoýmy şo nýujeli ýat geçjigi ýok şo aýda oturan zady beýnä şo eşidiş nemesi bilen kabul etmek hökman bellä bolmalymy. Ýok bu ýerde diňe men umly diňe men akylly galan hemmäňiz hiç zat hatda siziň ýat geçligiňizem ýok hiç zat bileňzak oba meniň aýdanlarym siz belläp almaly Talap, talap bolmasa, men doly ynanýan şolaryň hiç biri höwes bilen, isleg bilen şo ýazyp oturanaklar. Talap edilýär, şo zatlar amala aşýar. Umuman ene güýçli bilimimiziň netijesini görmek üçin uzaga gitmek gerek däl, Watan habarlar programmasyna seretseňiz şo taýda doly görüp bilýäňiz, bilim ulgamy näderejä düşde. Ondan başga, watandaşlar, Ynha, mysal üçin, aýlyk meselesinde-de, men okan döwrüm mugallymlaryň aýlygy juda bir kanagatly däldi. Özleri hem zeýrenýärdi. Onuň üstesine-de, şuny ýaly ýagdaýlar, ine, men okan döwrümde iki gyrada gimn bilen kasam bolmaly, ondan soň baýdak bilen gerb, ortarada-da prezident, şo bäş plakat neme etmeli. Indi şony mugallym öz jübüsinden özi ýasamaly. Şu bäş nämäni, baýdak, gerb, oba gimn, kasam, ortada-da prezident. Şu kasama gezek gelende, kasam başda ýazylanda, oba Türkmenistan Watanyma dönüklik etsem, ömrüň kül bolsun, bolýar. Soň prezidentime diýen söz goşuldy. O ýerde ortada näme ýok, rastoýaniýe ýok. Şony hudožnige täzeden ýazdyrmaly boldy. Aradan sähel wagt geçmänkä, prezidentime diýen söz aýryldy, Saparmyrat Türkmenbaşa dönüklik etsem ömrüm kül bolsun. Ony ýene täzeden ýazdyrmaly mugallym üçin ýene raswod bolýar. Oňa-da kanagat etmän soň beýik diýen sözem tapdylar. Ondan soň beýik Saparmyrat Türkmenbaşa dönüklik etsem ömrüm kül bolsun diýip, ony ýene-de täzelemeli. Bu ýene-de mugallyma raswod. Soň hatda men bilen bile okan klasdaşlarym bolsa ýa şu bile bir mekdepde okan adamlar bolsa Tanamagy mümkin men adyny aýdyp oturjaklar hatda öýünde piraşki bişirip gelip sapakda piraşki satýan mugallymymyzam barda. Sapakda piraşki satýada o gün görmeli diýen. Aý hatda biz indi şo döwürler şo sapakdan gaçmaly o gündeligimize erbet baha düşmesin wagtymyz geçsin. Mekdebiň stolowyna gidip, o peremenada, arakesmede nahar iýenden, Äý, howlukma, indiki sapaga baraly, şo taýda arkaýyn piraşki iýeris diýip. O bir üç-dört sany piraşki satyn alsaň, eýýäm kag bu optum klient hasaplap, hasaplanyp, awtomatiki ýagdaýda bahalar geçeberýär-de. Eýýäm söwdasy bolup dur onuň. A bilim ulgamyna seretgen, ne prowerka, ne başga näme, ýok. Ana şuň ýaly döwürlere-de biz gabat geldik, hatda mugallymlaryň gününi görmegi kyn. Özem nähili taktika gurnalan? Mekdebiň uboçistasy bilen dogoworda, uboçisa elinde bedre, emalirowany bedre bilen mekdebe barsa-da, hiç hili podozreniýa-nem etmeý, üstüne mata örtülen, hawa, şo bilen barýa, Açary bar, mugallymyň kabinetine eltip goýýa-da, Memetje, bu bosanyňam dolyýasy bar. A mugallym işe normalny, elinde sumyçkalja geldi, oba, hiç kimiň nemesi ýok. Klasy içerden külüje gulplap, oba, bagyşlaň welin, biz şo sapaga baranda edil çaýhana baran ýaly barýardyk. Ene, şoň ýaly döwürlerem başymyzdan geçirdik, ene, bilim sistemasynda güýçli, bu günki gün pikirlenip, şo döwürler begenýärdik-ow. Edil bir täze näme açyldy, çaýhana açyldy diýen ýaly. Indi oturyp-oturyp pikirlensek, şo zatlar zyýan. Belki şo döwürdäki okadan bolsa şo döwürler, bu günki gün belki peýdasy deger-de, bu günki gün. Emma şoň ýaly nämede. Kolossal şert diýip men hasaplaýan. Umuman aýdylanda watandaşlar bilim meselesinde näçe aýtsak aýdabermeli, gürleşsek gürleşebermeli. Üstesine Ruhnamany girizdiler, aý hünär näme etmeli ýene bir zat. Ýagny diňe ýaňky aýdyşym ýaly ýene şu öňki sözüme gaýdyp gelýäs, nam ne nužnyý umnyý, nam nužnyý poslušnyý. Bilim sistemasy bilkastlaýyn pese düşürildi. Ondan başga-da ýadyňyzda düşýän bolsa Nyýazow öz döwründe opera, sirk, balet oba bul türkmençilige gabat gelmeýän zat diýip ýatyrdy-da, akademiýa nauk, ylymlar akademiýasyny-da ýapdy. Ylymlar akademiýasy näme etdi ony? Ýagny şo ýerden çykan umly adamlar gerek däl. Adam öz hak-hukugyny, bilimini bilse, ýagny kejeleşip bilýär. Häzir ikä iki goşsaň bäş bolýar diýseň, bilmedik adam hä ho-o, bäş bolýar diýip oturýar. Bilýän adam dur hany diýýär, üstünleýin näme edip gör diýýär, beýleçe, başgaça goşup gör diýýär, şol dört bolaýmaly diýip erjeşip bilýär, mysal üçin. Bilimsiz adam erjeşip bilmeýär. Umuman maksat şoňa alyp barýar, nam ne nužny umny, nam nužny poslušny diýen. Bolýa watandaşlar häzirlikçe aýtjaklarym şul, üns bereniňiz üçin köp köp sag boluň. Ahmet baş üstünde. Menem şu Türkmenistanyň bilim sistemasy bilen Türkiýäň bilim sistemasyny deňeşdirip, näle üýtgeşikler, näme tapawudy bardyklaryny aýtjakdym. Ony indi Bahar gelneje aýdandan soň aýtsam gowy bolar. Sebäbi o sistemleşdirip aýdar. Men öz durmuşymdan aýdyp berjek. Ýöne şu ýerde bir bilemok galdyrarsyňyzmy, galdyrmarsyňyzmy, anekdot aýdyp berjekdim gysgaça. bilim sistemasy hakynda. Indi Türkmenistanda mekdepde birinji klas okuwçylar otyr, mugallymam Türkmenistan hakynda aýdyp berýär. Türkmenistan dünýäde iň gowy ýurt, Türkmenistanyň prezidenti dünýäde iň gowy prezident, Türkmenistanyň ýaşaýjylary iň gowy ýurtda ýaşaýar diýip aýdyp berýärde Türkmenistany öwüp. Indi iň soňky partada bir okuwçy aglap otyr. Mugallymam ýanyna barýar. Sen näme üçin aglaýaň diýip soraýarda okuwçam menem Türkmenistanda ýaşamak isleýän diýip. jogap berýär. Şonuň ýaly, e, içinde propaganda bar. Hawa. Türkmenistan iň gowy, ýöne çagalar düşünip bilenok. E, bilýärler, ýöne soň kellelerine guýa-guýa inandyryp başlaýarlar şu Türkmenistan iň dünýäde iň gowy ýurt diýip. Bahargül, Şonuň ýaly. eger eşidýän bolsaň, baş üstüne. Meniň Türkmenistandaky bilim bilen daşary ýurtdaky ýokary bilimi deňeşdirmek isleýän öz ýanymdan. Birazjyk gysgaça aýtjak zadym, pikir edip görüň, Nyýazow döwrüniň çöken biliminden gelýäň daşary ýurda. Görýäň bärde bir bilim almak isleýäň, tölegli bolsa-da, ýöne bilim alýaň. Bir zada göz ýetirýän bärde hany aňarda-da korrupsiýa diýýärler uniwersitete girmek üçin birnäçe müň dollarlap pul töleýänler bar eýle beýle hawa bu zatlar gaty dogry ýöne şonça çykdaýja eden soňam o taýda ýokary okuw jaýlarynda hiç hili bilim berlenok hemme wagt ýa çärelere gidýäň Ýa ýygnaklara gatnaşmana tomaşaçy bolup gitmeli, ýa ýene bir zada tomaşaçy bolup gitmeli, okuw diýilýän zat asla ýok. Daşary ýurtda şeýle bir düşünjä eýe bolýaň-da, tölegli bolsa-da bilim alýaň. Bilim alýaň we daşary ýurduň okuw neme, bilim sistemalarynda, mysal Türkiýeden alaýyn, Türkiýede hukukdan bir uniwersitete girýäň, Dünýä ýüzüniň demokratik ülkeleriniň, diktatorlyk ülkeleriniň, hemme dünýä ýüzüniň ülkeleriniň hukuklary barada bilim berýärler. Emma Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň öz içerki syýasatyndan başga zady öwredenoklar we alýan bilimiň nämä ýetjek? Maglumat Elýeterliligi ýok. Kitaphana ýok, kitap okalanok. Gazet-žurnal şo bir dört-bäş sany her gün gaýtalanýan zatlar. Bu şu wagtky talyplar nirden maglumat alýarlarka? Men şony düşünemok. Ýöne Hawa ýöne hemme wagt çärä gitýän ýaşlardan näme maglumat aljakdyň? Näme okadýandylar? Professor galmady, güýçli molumlar galmady, akademisýanlar galmady. Ýaşulylara ýaşuly bolup galdylar, ýaşlaram, okaýan ýaşlaram daşary ýurtda galdylar, dolanyp baranoklar yzyna. Gördüler hawa daşary ýurtlarda nähileki güýçli bilim alyp biljeklerini, nähili güýçli zatlary elde edip biljeklerini. Her hili ýaryşlara gatnaşýarlar. Şu wagt käbir web ulgamlarda bilmedim haýsy bir ýaryşyň eýesi Türkmenistanly plany planyýewa ýa-da haýsydyr bir ýygnagyň gurnaýjysy türkmenistanly plany planyýewa diýen daşary ýurtlarda biz bu zatlary eşitýäs. Hany, Türkmenistanyň içinde şu şuny edipdir ýa-da şu şunýalaky bir iş edipdir. Arada bir gazetde okadym, bagyşlaň, başgarak Çemar jan, arada bir gazetde okadym welin, bir gazetde diýen. Ýadyma çyryk Ata Watan Türkmenistan diýen web sahypada bolup biler. Olam Türkmenistanyň öz ýandaşlarynyň sahypasy. Şo taýda biri ylmy bir barlag netije neme edipdir açypdyr. Zir-zibilleri täzeden durmuşa ýaramly zat edip çykarmak. Türkmenistanda bu bir üýtgeşik täzelik bolup biler welin, daşary ýurtda bu, näbileýin, belki, ýigrimi-otuz ýyl mundan ozal dagy durmuşa geçirilen bolmagy mümkin. Şony bir, nähili diýip aýdaýyn, ýer ýüzünde täzeden açyş ýaly edip, bara uly makala edip gürrüň berip ýazypdyrlar-da. Şo bir ujypsyzja bir zir-zibilleri täzeden durmuşa geçirmek bir gaty bir üýtgeşik zat däl. Şonam bir ullakan bir açylyşa eýe bolan ýalak edip gürrüň beripdirler. Ine, daşary ýurt uniwersitetlerine ýer ýüzüniň konstitusiýalaryndan gürrüň berýärler, demokratik ülkelerinden, diktatorlaryndan, hemme zat elýeterli, iki ýüz metrden bir Kitaphana bar. Islän kitabyňy alyp okap bilýäň. Islän maglumatyň hemme wagt elýeterli. Internet çäksiz. Isle sen oppozisiýa ulgamlaryna gir, isle sen syýasat ulgamlaryna gir, beýle bir çäklendirme ýok. Bahasam ujypsyz, Türkmenistandaky ýaly. Hany, men saňa internet berýän, hemem puluny töle, hemem men hemme zady süzgüçden geçirjek. Meň süzgüçden geçiren web sahypalama girersiň galanlaryna girmersiň gadagan diýlen zadam ýok. We bärde mümkinçilik berýäler, mümkinçilik däl hatda talap edýäler sen şo zatlary okamalysyň, öwrenmelisiň diýip. Sen daşary ýurt ülkeleriniň Konstitusiýasyny öwrenmeli. Kim diktator, kim o taýda demokratik ülke, haýsy ülke basyş edýä, haýsy ülke has erkin çykyş edýä, hemme zady saňa öwrenmegi talap edýäler senden. Türkmenistanyň içinde bolsa, berenim okarsyň, bermedigim okamarsyň, galan wagt tomaşaçy bolarsyň diýen ýaly-la. Sagbol, taňryýalkasyn. Hak-hukuklary kemsidilse, haýsydyr birini kemsidilse, şol bilime-de täsir berýändigine anyk. Mysal üçin, internet çäklendirilse ýa-da kesilse ýa-da berilmese, mugallymlar, taýýarlyk görüp bilmeýär. Has täze tehnologiýa döwürde täze-täze ylymlaň täze açyşlary barada temalary has giň, gyzykly ýazar ýaly, düşündirer ýaly hiç hili material tapylmaýar. Şol sanda studentlerem ýa okuwçylaram doly derejede taýýarlyk görüp bilmeýärler. Hem-de, mysal üçin, daşary ýurtda okuwa, başga daşary ýokary okuw jaýlara girjek bolanda derejeleri pesräk bolýar beýlekiler bilen deňeşdirseň. Mundan başga, mysal üçin, şu çärelere gatnatdyrmak. Çärelere gatnaýanlar bilim almak hukugyndan kesilýär. Wagtyna barylmaýar ýa-da barylmaly wagtyň ýerine çärä gitmeli. Çärä gidensoň ýadaw Aç, öýe baransoň ýa dowluk bolansoň taýýarlyk görüp bilenok ýa-da keselleýärler sowukda, yssyda çykarylýar we beýleki. Mysal üçin, daşary ýurda girip çykmak, hereket etmek diýilýär-de, swoboda peredwijeniýa kesilse.